Инде моннан футболка ясарга Монда жмах ясап китте дә, тегендә жмахта тәртип урнаштырырга китеп барды.

Һәм бүгенге көннән Лена Мөхтәр кызы Гыймаеваның истәлекле тактасы ачык дип игълан итәбез. Һәм чәчкәләрне куялабыз, теләге булган кешеләр чәчкәләрне куя.

Һәм, әлбәттә, зур хөрмәт белән сүзне хезмәт ветераны. Тагын апка, Тагын бер напшык
Кеше гомере. Уянып килүче табигатьне сизелер-сизелмәс кенә сыйпап үткән таң җиле кебек. Ул шул кадәр кыска ки, әйләнеп карарга һәм нәрсәдер аңларга да өлгерә алмый каласың. Утларында яндырып, сагыш моңга салып уза да китә гомер дигән кадерле мизгелләр. Гыймаева Лена Мөхтәр кызы 1953 елның 7 июлендә Азнакай районы Чалтаймас авылында туа. 1960 нчы, 1968 нче елларда Түйкә, 1970 нче елларда Азнакай шәһәренең беренче урта мәктәбендә белем ала. Бик озак эзләде ул үз юлын. Җыр-моңга хәвәслеге музыка училищесына кертә. Шәфкать туташларына, фәрештәләргә тиңләп, медицина өлкәсенә туктала.
Килгәнегезгә рәхмәт. Бер хатын-кызның куйган хезмәтен онлап, белеп, бәя биреп килгәнсез сез монда. Бу чынлап та шушылай. Ветераннарыбыз.
Менә минем әйтәсем килә, шушы олы бәйрәмдә зур рәхмәт әйтәсем килә Марсель Зуфаровичка. Ни өчен? Илза Мостафиевна бергә бит эшләп, программа төзеп, шушындый быдающийсы кешеләргә районда шушындый такталар кую буенча без кердек главага, и глава безне поддержал. Шулай бит булды бит инде. Сиңа зур рәхмәт, менә бергә-бергә сөйләшеп, Бу әйберне 95 процент районыбызда, авылларда мактау такталары бар. Үлгәннәренә дә куйдык, номер шашлай бит Исәннәренә дә куйдык, Аллага шөкер. Кабатлап әйтәм, Дамир Рушадисович, бу мондый әйбер республика районнарында юк. Мин алар белән яшәп торам бит инде. 18 ел бергә эшләдек. Мондый әйберләр юк. Берне куялар, икене куялар. Аны да шундый иттереп күтәреп куялар. Ә безнең, значит, бүген 64-нче такта, такта.
Һәр вакытта да үзенең фикерен әйтә белгән. Үзе өчен түгел, ә менә кешеләр өчен. Бигрәк тә шушы авыл кешеләре өчен, авыл өчен җанып йөргән, фида кылган кешеләрне, кешеләрнең берсен бүген искә алабыз. Әйе, бик гомере кыска булды. Ләкин бик күп эшләр башладылар алар. Үзенең гаиләсе белән, Марсель абый белән, балалары белән карап утыр, карагыз әле. Менә бүген без җәннәт бакчасында утырган кебек утырабыз шушы авылда. Аның сыйкаһәт пигамбәре Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи ва сәлләмгә дә күңел төпләребездән чыккан догасына салып чәчсәк булса иде. Инде Әссәламү галәйкүм, мөхтәрәм җәмәгать, сезне дә, үзем дә Аллаһның бик исеме белән сәламлыйм. Барчаларыгызны да инде менә шул мөбарәк булган шушы хәләтебезгә килгән җитәкчеләребезгә, аның гаиләсенә, авылдашларына, Һәм инде менә шушы җирлектә белем алып, бер классларда укып, инде безләргә карата мәрхәмәтле булып, шушы беренче мәктәпкә килгәннән соң җанлылык кертеп, үзенең э, күңел сафлыгы белән, нуры белән безләрне җыеп, э, инде шушы дөньялыкта яшәгән вакытта үрнәк булып бул яшәде. Әлхәмдүлилләһ, мәктәпне бетергәннән соң да 50 ел дәвамында ул безне үзенең әнисе балалары җыйган кебек, бер ел да җыеп, Шушы сабакташлар белән очраштыруны оештырадыр я. Аның Аллаһ рәхмәте булсын менә бу хезмәтләренә. Мин инде дөньяви хезмәте турында әйтәмен. Шуңа күрә үзебезнең сабакташлар исеменнән монда булганнары, чит җирләрдә булганнарның барчаларының да сәламе булсын сиңа. Инде сабакташыбыз. Инде алхамдулилла, э, тагы да шушылай аралашып, бер-беребезгә карата хөрмәтле булып, догада булып, үлгәннәрнең кадерен бел, исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бел, ди мөхтәрәм җәмәгать. Безнең татар мәкале шулай бит. Инде әлхәмдүлилләһ, инде үзебезнең шушы дөньяга килергә сәбәп чыган әти-әниләребезгә, туганнарыбызга, сабакташларыбызга, авылдашларыбызга, шулай ук сугыш кырларында һәлак булган барча кардәшләребезгә догада булып, ил-көннәребезгә йортлары бәрәкәт артып, тагы да шулай нурланып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.
Хәзер аңлатам инде ни өчен икәнен. Лена Мөхтаровна Действительно, менә ничектер китапта язылганча гына үзенең тормышын кормады, ә үзенең юлын сайлап, яңалыклар кертте. Менә алда выступать иткән иптәшләр инде алып баручы, бик күп информация җыйган, бик яхшы эчтәлекле информация, Азнакай җитәкчелеге шулай ук. Аннан соң Түркә авыл Советы председателе. Барысы да, барысы да монда выступать иткән кешеләр бик күп сүз сөйләделәр, аның нинди яхшы якларын. Мин инде Монда кияү булып кайткач, күрше районнан, Сарма районыннан, шуны әйтәсе килә. Монда 100 еллыкны узгарган вакытта Сабан туе мәйданында интервью алдылар аз гына. Мин шуны әйтеп үттем. Без монда Елга бер кайтып китәбез или ике елга бер мәртәбә, шуның өчен гә безгә үзгәрешләр авылда бу чорда ныграк күренделәр дип әйтәсе килә. Ә авыл кешеләре инде монда якындагы кешеләр, аларны гаепләп әйтеп булмый, көн саен эштә, көндәлек эштә, алар бит карап йөрми инде, монда нинди үзгәрешләр барган. Ә без күрдек шундый үзгәрешләрне. 40 ел монда авылга кайтып йөрибез. Юллар ничек үзгәрә, бер елны, икенче елны газ керә. Өченче елны, элекке вакытлар инде. Вообще телефон юк иде, телефон куйдылар авылга. Ну, чишмәдән сулар төште. Аннан соң берничә елдан карыйбыз, мәчет төзи башлыйлар. Аннан соң карыйм, э, шуны әйтеп үтәсе килә, үзенчә яшәде. Мин сорау бирәм.

Чалтаймас авылы халкы һәм кунакларыбыз, мин инде кыскача гына шушы мәчетнең төзелеше һәм инде Лена апалар, Равил хәзрәтебез ничек итеп тату итеп шушы авылда хезмәт иткәннәрен сөйләп кенә үтәм кыскача, игътибар белән тыңлыйсызмы? Әлхәмдүлиллаһ раббил галәмин, унбишенче елларда безнең кардәшебез Мөнир белән, Рета кардәшебезнең малайлары мәрхүм булды. Шунда инде мин җеназалар укып, һәм инде җеназадан соң аларны озаткан, шул баланы озатканнан соң берничә көннән алар мәҗлес үткәрделәр. Һәм инде шул мәҗлестә инде вагаз сөйләгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең шундый вәгъниен, хадисен укып үттем. Кем күпер салып калдырса, аннан кешеләр файдаланса, Кем кое казып калдырса, аннан кешеләр файдаланса, кем мәчет, мәдрәсә төзеп калдырса, шуннан кешеләр үзе шуңа кешеләргә файда булса, үзе үлгәннән соң да савап язылып торыр. Чөнки әле монда килә алмаган кешеләр дә бик күп бу эш көне. Монда ишетмәгән кеше дә бик күп, үкенеп калган кеше дә бик күп булыр. Монда бик күп халык җыелыр, әгәр дә бөтен кеше дә аны ишетеп, белеп бетергән булса. Мин инде э, шушы авылда туып үстем. Безнең әтиебез бик мөхтәрәм, безнең әниебез бик акыллы, тегү остасы. Әти ике каләмне Мөхтәр була дигәннәр инде. Латин телендә өйрәнеп, урыс телендә сукалап, Авылдашларына сугышка хатлар язып биреп, малай чагында ук менә шушылай итеп килеп, ул Туйкә авылының бик мөхтәрәм кешесенә әйләнеп, монда поселокны, авылны ачарга дип сөйләшкәчтен, шул исемлеккә әтине дә керткәннәр, аларның өйләре янган булган, аның ике әти белән бер әтисе белән бер туган Шафиулла белән бер туган Фазулла белән Хадиулла Аңа әйткәннәр, ни, җегет кешегә, әйдә, син дә безнең белән шул авылга барып йорт салыйк. Ул авыл бик матур җирдә урнашкан. Урынны сайлаганнар. Мохтарулла, синең кулың туры, менә сабанны тот, төшеп кит атка таба. И әти, э, сука булгандыр инде ул. Сука белән э, буразна сызып, шуннан Урыннар бүлеп, шушында иң мактаулы кешеләре, яхшы кешеләре килде аның башта. Анда начар кешегә бирмәделәр, диде инде әти. Шушылай итеп, алар монда бергәләп, абыйлары белән бергә өй салып, шушылай яшәгәннәр. Әти мәдрәсәдә белем алган, бик гыйлем кеше. Әни белән икесе төннәр буена алар. Э, белгәннәрен мунчадан соң инде особенно укып яталар кат алай түгел лучше былайрак дип берсен берсе өйрәтә өйрәтә ә әни әни инде ул безнең э, балтачның мөгаллимәсенең кызы э, булган иклимә исемле кеше ул балалар укыткан балтачта кияүгә чыкканчы аннан түйкәдә бергә яшәгәннәр шул мөхәммәтгали безнең бабай белән